Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm qed jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Elmli, Ol Italja, L-Natorelle, Valjo, Strand Palace Agencies Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul. Kif aħna nispera li kulħadd tajjeb jien lest għalik mal-programm ieħor What's Cooking miegħi Manuel għal 25 minuta. Illum fuq it-talba tagħkom għandi kejk speċjali. Ħafna minnkom bagħttuli messaġġ jew xi ħaġa privat fuq il-Facebook page tal-aħħar sitt xhur biex nagħmlu celebration cake, kejk imżejjen. Illum nixtieq nagħmlilkom kejk speċjali kif inħobb nagħmlu jien u ħa nagħmel fige jew lette cake. Fuq dal-kejk se jkun imqatta' forma ta' dik l-ittra ta' dik il-persuna li qegħdin jiċċelebraw żmienhom, jista' jkun għal xi anniversarju u tagħmel żewġ ittriet. Insomma, dak huwa l-kejk li se nagħmlulkom u llum se nkun qed nagħmel is-sponge, iċ-chocolate sponge favorit tiegħi, my super moist chocolate cake. Nibdew, dir-riċetta huwa faċli ħafna, sempliċiment kull ma rridu nagħmlu, naqbdu l-ingredjenti niexfin u nħawduhom. u mbagħad inħawdu l-ingredjenti l-imxarrbin u nħawduhom. Inħawduhom flimkien u fl-aħħar inżidu kikra kafè jaħraq. Inħawduh u ddriġġu l-forn. Riċetta sempliċi u vera tajba. Ħa nibdew. Ħa nibdew bl-ingredjenti niexfin. Mela jien hawnhekk ħa nagħmel hekk, ara, ġol-magna, ġol-bowl, ħa nżid seben gramma kokkodina. Għandi Ehm, tlett kuċċarini baking powder u kuċċarina bicarbonate of soda. Għanna bżon 450 gramma zokkor kasta. Jien dejjem nuża kasta għal min jara l-programm, rarismu li nuża l-granulated.

Tajjeb ħafna. Li sa nagħmel ġa sa nħawwadhom flimkien. Ġast biex ninkorporaw kollox flimkien u dik il-kokkodina tidħol ukoll mad-dqiq. Issa, ħa nkun qed nuża l-coconut oil għal din riċetta wkoll illum. Dak huwa lest. Mela hawnhekk ħa nagħmlu l-ingredjenti niexfin. Issa, hawnhekk jien għandi lest miżun 250 gramma jew millilitru coconut oil, 250 gramma. Mela dak huwa l-coconut oil, ħa nisbarazza ftit għax hawn naqra imbarazz. Mela, kulma fadal li nżidu bħala ingredjenti mxarrbin, kellna l-coconut milk, għandna l-bajd, Għandna l-kafè li sa nżidu fl-aħħar u għandna l-ħalib. Jien illum sa nkun qed nuża oat milk. F'urdi jista' jkun ħalib normali, oat, rice, coconut, li tridu intkom. Mela dan għandi bżonn niżnu. Mela jien għandi bżonn 270 gramma ħalib. Mela ħa nagħmlu żero. Ejja. Tajjeb. Mela 270 gramma. Tajjeb. Mela għandna l-coconut oil, il-ħalib, ehm, għandna il-bajt li sa nitfgħu issa għandna bżonn tliet bajdiet. One. Two. 3. Kif għatilkom, this is my super moist cake, huwa kejk ta' ċikulata verament tajjeb. Għal min għandu l-ktieb tiegħi għandi il-chocolate ganache cake huwa simili ħafna. Il-fatt li inti fl-aħħar iżid il-misħun f'dal-każ qed inżid il-kafe jaħraq. Fil-ktieb tiegħi hemm il-misħun biss. Imma l-fatt li titfalu il-kafè jgħin fit-togħma ukoll. Il-kafè jtih togħma iktar biex x'sa nagħmel? Ħa nitfa' ftit minn di t-taħlita fil-qiegħ. U kull ma sa nagħmel issa? Inħawwad. Minuta. Ġa sakemm kollox jinkorpora. Fl-aħħar ħin inżidu tazza kafè jaħraq u ġol-forn 180 grad Celsius jien ħa nagħmel żewġ pjanċi kbar, ok? Ovvjament il-cake irid ikun kbir biżżejjed biex naqtgħu l-ittra li għandna bżonn. Dir-riċetta tagħmel żewġ folji, żewġ pjanċi, ok? Mela ħa nżid il-kafè u dan lest għal ġol-forn. 30 minuta 180 grad celsius għandi t-tnejn lesti diġa. Jien hawnhekk għandi id-double cream qed intellagħha għamela jien hawnhekk użajt żewġ pots double cream importanti li jkun double għax ma titlax. Issa li sa nagħmel ħa nżid ftit vanilla u għandi qisu żewġ imgħaref icing sugar. Meta nħawdu l-krema dejjem inqidd u għajttieb li nżidu naqra icing sugar u dik in-naqra vanilla. U ħa ntellgħu għas stiff peaks. Ħa noqgħod inħares lejha noqgħod attent li ma ntellagħhiex iżżejjed jew ftit. Issa dan it-tip ta' celebration cake li din nagħmlu llum ħa nispjegalkom iżatti x'sa nagħmlu. Mela, Kellna icing sugar, vanilla u two pots double cream. Dak il-cake li sajjarna, għedtlek li noħorġu żewġ folji, li għamilt huwa dan. Importanti li t-tray ikun kbir biżżejjed biex il-littra li sa nużaw ikun kbir biżżejjed. Tagħmlux kbir iżżejjed. Issa ovvjament skont l-ittra li għamilt, jien qattajt bil-karta strazza, tista' tużaw kartuna, Jien qattajt il-forma, jien ħa nkun qed nagħmel il-littra M. Mela, twejtha fin-nofs, għamilt nofs l-M, qtajtha u ħriġtha. Issa din inpoġġuha fuq is-sponge cake. Importanti li naqtgħu l-attarf, it-truf kollha u naqtgħu l-forma tal-M li għamilt jien hawnhekk. U jien għandi t-tnejn. Għalhekk għedtilkom li għandna bżonn żewġ folji sponge. Ir-riċetta hija kbira biżżejjed biex nagħmlu dawn iż-żewġ forom, okej? Issa, hekk sa tagħmlu dawn il-kejkjiet spiss. Dawn tista' tagħmluhom mill-kartun u żżommuhom f'burdiri. Issa, nistgħu nagħmlu double letters, single letters, numri. Jien illum qed nagħmel imma ma tista' tagħmel erba', in-numru erba'. Għal il-birthday, il-żmien, il-age, nistgħu nagħmlu żewġ cake b'żewġ xwieġ tipo engagement jew wedding li tridu intkom. Importanti, din importanti ħafna, li l-bord jidħollok ġol-friġġ. Mhux tagħmel xi cake sabiħ enormi kbir u mbagħad tiftaħ il-friġġ u ma joqgħodx. So hekk sa tagħmluha. Importanti li l-bord jidħol. Dan huwa kbir biżejjed biex jidħol ġol-fridge tiegħi, issa ma nafx jekk hux il-fridge tiegħek l-istess size, tista' tkun ikbar jew iżgħar. Hekk sa tagħmluhom doppji ittri jew doppji numri, inti kompari li l-kejk ikun ħafna iżgħar jew tagħmlu żewġ boards, waħda għal kull numru jew ittra. Ħa nibdew, mela. Jien hawnhekk tajt il-forma tal-kejk. Hawnhekk għandi stock syrup li għamilt jien, okay? Dan għandu Meta sajjartu għandi nofs il-kwantità ta' zokkor għal ilma. Kelli l-bastun tal-kannella u kelli ftit il-qoxra mhux maħkuka imma qoxra sħiħa tal-ummija. Għamilthom fuq in-nar u ssajjarthom għal xi għaxar minuti. Hekk tridu tistgħu titfgħu xi xorb ukoll. Importanti li l-kejk inxarrbuh ħalli jidher iktar moist. Issa dak il-ġam li għamilna qabel huwa dan. Dan huwa l-ġam, ara kif jiġi. Spiss għamilt il-ġam fuq il-programm. Ħanabdu ftit minnu u nagħmluh fuq il-kejk. Tistgħu tużaw ġam tal-frixkun, vazet lest. Imma jien qed norikom kif nagħmlu ġam? Aħna hu, ovvjament. Issa jien użajt il-frott tal-friża, inkom tista' tużaw il-frott frisk. Bħalissa hu l-frawli u jien għandi frawli fuq il-mejda. Tajjeb. Alright. Inħobb li nidħol ftit mill-ġemp. Issa, ħanaqbdu l-krema għandi piping bag li mwieħed u ħanorikom kif nimlewħ. Importanti li l-krema tkun stiff biżejjed. Kol ma ħanamel sempliċi rosettes puliti id-dawra kollha u dawn nagħmluhom puliti għax dawn sa jidru Tajjeb. Is-seg treat fin-nofs fejn għandna l-ġam tista' tagħmel chocolate spread, xi biskof spread, xi tomit oħrajn. Tistgħu tagħmlu literalment li tridu intkom. Issa li sa nagħmel ħankompli bil-krema. Okay. U bil-mod naqbdu il-emme l-oħra u nitfgħuha fuqha tista' terfagħha il-cake huwa morbidu vurdi kieku jien nagħmel kif qed nagħmel jien is-sara. Voilà! Ħa nipprepara l-wiċċ ukoll bil-piping u niġu lura biex inżejnu għandi ħafna affarijiet tat-tiżjin. U jien hawnhekk bdejt inżejjen il-kejk, mela ħa nurikom x'għamilna s'issa. Jien hawnhekk għandi l-kejk, ovvjament fil-wiċċ li għamilt, għamilt pajpjaturi b'forom differenti u għażilt żewġ kuluri, għamilt il-cream, il-fresh cream weħidha u mbagħad għamilt ftit mill-kulur miegħu. Illum nixtgħu kuluri apposta Hemm għal dawn it-tip ta' krema. Issa illum għandi ħafna affarijiet differenti biex inżejjen. Għamilna dawn il-frawli tippjati ġo ċukkulata. Hemm ara. Għamilna wkoll dawn il-qlub. Ara kemm hum żbieħ. Għandi dawn il-forom tas-silikon. They like jewels. Hawnhekk għandi dawn il-macaroons ukoll, għandi l-roża u għandi l-aħdar hawnhekk. Li sa nagħmel ħa niftahom. Ħanuża il-green u ħanuża r-roża, l-aħdar u l-roża. Għandi gold balls, ħafna affarijiet differenti se li għamilt ukoll. Taħħal ftit gold, eh u għandna l-ward bl-aħdar ukoll. Kelli ftit gold paint edible dejjem u għamilt dawn il-macaroons miżbugħin bid-deheb u dawn qishom splashes ta' gold. Issa din hija arti, tibda titfa' l-affarijiet fuq xulxin fuq il-cake. Mela ħa nibda. Ehm, ħa nagħmlu l-gold u r-rose. Ħa naqbdu, eh għandi ċikulata bajda, nista' nfarku hekk ukoll. Ta' x'se nagħmel, ħa naqbad sikkina għax meta kissirtha ma ġietnix daqshekk pulita. Nixtieq li tkun tidher naqra iktar smooth, tajjeb. U nibdew nżejru hawnhekk, mela, jien dan vera nħobb nagħmlu hekk issa. Ħa naqdu l-frowli. Dan huwa t-tip ta' kejk vera sabiħ, tieħdu l-ħin biex iżżejnuh u verament jiġi attrajenti. Ftit wart. Mmm. Macaroon ħadra. X'iktar? Ħa nsibu post għal dal-qalb. Wow. Tajjeb. Ehm, x'sa nagħmlu? Biċċa ċikolata. Nagħmlu dik hawnhekk. Dik l-idea tibda żejjin, ara x'qed nagħmel jien, Marija għal fuqek. Okay? Tieħu naqra ħin mhux taġġel kif qed nagħmel jien, nieħdu naqra ħin. Mela ħa nagħmlu waħda gold. Waħda gold tiġi hawnhekk. Ward oħra. U mal-ward ukoll nistgħu nitfgħu il-werqa Għax l-werqa tagħmel ħafna sabiħ fuq dawn it-tip ta' cakes ukoll. Issa importanti jekk se nagħmlu dawn it-tip ta' cakes, il-fjuri importan nixtruhom minn ċertu ħwienet u jkunu edible. Hekk inti sa taqta' dal-cake u hemm xi ħaġa li mhix edible, bħal dawn il-fjuri jekk mhumiex edible, trid tneħħihom qabel taqta' u sservi l-cake. Importanti ħafna. Issa x'sa nagħmlu? Hemm waħda ħadra hawnhekk, frawla oħra, qegħdin jgħiduli li fadal biss żewġ minuti, għax ovvjament meta tibda żżejjen u tibda tparla il-ħin jibda jgħaddi bl-addoċċ. Mela ħa nkomplu. Issa li għamilt ukoll hija forma ta' M u jiena hawnhekk għamilt plakka għal dik il-persuna, hi jisimha Michelle, Iżda din, Dil Michelle, jien ivvintajtha. Għamilt plakka bix-sugar paste u meta nżejnu inħallu spazju li nistgħu nitfgħu il-plakka jew tmur fuqha jew tmur fil-ġenb fuq il-bord. Jien se nagħmilha fuqha. Ħa nkompli nżejjen jien. Mela, ħa nagħmlu macaroon gold hawn. X'iktar, għandi dawn il-blalen gold u weraq differenti. X'sa nagħmlu? Mela. Mhux qed m'iniex panikjat ta' imma nieħu iktar piċċir li nkun bil-kwiet id-dar u nkun qed inżejjen dal-mod. Mela, ċikkulata hemm, frawla oħra. Dawn il-frawli vera tajbin. Dipped in white chocolate. Aww wow. Verament qed jidher sabiħ. Mela, x'sa nitfgħu iktar? Iktar fjuri? Ħa nagħmlu ward hawnhekk. U l-wards nistgħu niftħuhom hekk ara. Qed tara x'qed nagħmel jien? Ara minn warda magħluqa ġiet miftuħa. Wow, how nice. Issa jien li nagħmel il-wart meta nixtrih, naqtaw u nagħmlu ġol fridge ġo skotella bl-ilma u nsib li l-warda tibqali magħluqa kif irrida jien u fl-istess ħin tkun qed ittiha l-ilma u tibqali vera tajba. B'hudri jekk jien għandi kejk għall-weekend u forsi l-fjuri sibthom Wednesday jew Tuesday jekk taqtagħhom u tagħmel kif qed ngħidilkom jien jibqgħu friski għal tul twil, għal ħin twil. Mela x'iktar? Ħa nagħmlu waħda oħra ħadra hawnhekk. Qegħdin jgħiduli wind up, insomma l-idea ħadtuha. Ħa nkompli nżejjed hawnhekk bil-mod

U hawnhekk għandna l-cake list, is-celebration cake bil-talba tagħkom. Illum għamilna cake b'differenza, cake speċjali għal min qed jagħlaq żmienu bl-isem, bl-ittra tal-isem tagħhom jew inkella nistgħu nagħmluh forma ta' numru jew inkella doppju, kif tridu intkom. Illum għamilt il-qemma Bil-plakka ta' Michelle għamilna chocolate super moist sponge, żewġ pjanċi imlejna bil-homemade jam kif ukoll il-double cream wippjata. Mbagħad żejjinna l-wiċċ hawnhekk bil-macaroons kulurati sbajt ftit bil-deheb, kulur li huwa edible, għamilna dawk il-jewels, il-qlub biċ-ċikkulata roża, il-wart, insomma imżejjen verament sempliċi. Hu verament faċli biex nagħmlu. Nispera li ħadtu pjaċir. Jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' El Mli, Olitalia, Le Naturelle, Valio, Strand Palace Agencies Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.